Abeni Benito. Na Kisumu na Achiel.
Ndo ng'e maber. Ina ng'e program ni gi movements gi te. Maga cram ni e fingertips na kamarach. Eh? Kone miwe. Owada, ahero morning breeze. Moko gicha ni. Eh, vitamin D ere kiko Yo weka.
charge. Ana ngini kionge bedroom. To in ka. Kai manyaka yudi. Ahero bet ka ineno view, ineno kaka city Ah, chal. Mm. Koro eh nitie wach moro mana dwaro mondo anyisi. Nyoro nagocho ne mama. Tanyise ni onego bed ni kawuono wadhi limo gi saa abiriyo onego wa, wa have lunch kodgi. Koro mama ritowa be wadwa ma oleche injinia mana nyise gacha Ah, kod sipi ma nyaminwa. mhm. Koro madwa ni mondo kinyalo bedo ready by saa abiriyo iikri mondo wawuog ka by saa abiriyo no saa aboro yudwa Athi River. Koro kika los lunch. Ah, kikited lunch.
Eh, nan gi kwayo moro achiel kende. Kawuono beb temee teme kaka dhano kinyalo kik ibile gika ng'eni kucho wadhi Hey, ah, kik ibil obed vodka obed whisky obed gimoro kik ibil ang'o michomo nyisa babe? atemo wacho niya kawuono wabed e soba for the first time Mi an ok an ga soba. ok awacho ni in awacho ni wabedga tiende ni wate kwadhi kuchocho kawuono

Eh? Ma wantie gik moko ma be sani onego bed waseiko mano. Chuo ka biro kato ma odgi en be. En bodo jado nyai jikon kae to loso chiemo to chamo. Kono chuno ma nyaka walos ni chiemo. No, no, no, no, no. Ne, adwa ni mondo gimoro amora otimre ka wan ready. Iwinjo? Ok adwa ni pod koro ka ni oh, ni pod iringo. No, no, no. Adwa ni gimoro beda beda. Ni sipi wuo gi dhiyo. Yeah, mom, yeah.
Adhi. No, no, no. Na ape ibodhe koso ok ibodhe. Adhi. Ne kik waluore wachni. Kik waluore e wachni. Eh. Eh. Idich mana gi simu, idich mana gi simu, idich mana gi simu, udich mana gi simu. Eh? To odni an machulo. Chiemo an manyiewo. Wi-Fi an machulo. Gimoro amora an matimo. Koro mago te wakanye mama. Okudwa winja? Eh? Koro wanyiew Wi-Fi koso wanyiew chiemo.

An Instagram ok ang'eye ni. Eh? Eh, kata kamano mama ang'e ni eh, akelo wendo ka to pok a introduce maber Eh, yawa. koro ang'e ni kaka koro bet wasechiemo kamano waseyweyo koro ber ka ji ng'ere do True, true, Yeah. true. koro mama mae wendo masebedo ka ng'isi kagoni mbaka ge mang'eny Wow. Eh, mae madam mo

ya kose iye to se iye eh kori bi- iwinjo kamano inya kisumu Ah. eh kori ngini iwacho ni iya kisumu Mm. iwacho ni kisumu kisumo nyaera kisumu nyaera oh nyaera Mm. nyaera nyaera nyaera nyaera ngeyo Ing'e nyara.
Mama Kenya kaka- ngeyo

Bibi dong minyisa ni osedhi ka tedo ding'wen to tedo chame to nyithindo to pong' apong'a dalau. Odhi oduogoni. Inyiero ng'a? Weng'iya. Ma nyathi mane odhi oduogoni. Bibi dong minyisa ni owuon. Apenji Dong ni- minyisa ni ka nudhi keto ka nudhi keto ne kendo to nopando chiemo e bwo kitanda. Owacho ni onge chiemo to guok guok dhi golo chiemo e bwo kitanda to biro chame mbele dhi golo bwo kitanda to
Bagumbek ni mage migone jau dikelo mungi ariyo. Itimo marach. Mtimo marach marango.
Mtimo marach marango. Weng'e anene go. Nyathi mane obi godo ni.

Mos yawa. Noda kuwa ngeni kongo tiyo.
Yawa. Ni mundo rini not kom kae. Miyo mana di dala mo di gedi nenego. Funga chat. Ah. Hapana, ukinyali yanyo. Bado kama yanji kae. Shut up limkae.
Ukinyali yanyo mama wakamano. Ili nina.
Nati mbarani dot com yambo moro gona baka. Wadu madungi miya kongo. Osiko meda meda kongo to nyaminu to ngiya giumi. Ngiya giumi panya nuguok. You see, magi dhogi pani an guok. Ah, ah, weri koda.
Awera kode nani ngi gi umi paro ni an guok. Ani horo gwera ni nani. Niketo rastas nene ko wuonda kae mo tudwa pimo kana good wife material. Iparo na kia.

okitejana kata e mbele jodalau to an to baprovide ni gimoro amora bisenyiso gi ne nyiew ni gimoro amora nyaka anda bisenyiso gi ne nyiew ni gimoro amora nyaka anda ni kata fea man wabiro go kae dongan mana chulo
kare ogoyo ma ma kong'e mokelo magi chekoso Fuck a chip.
Nego nane kong'o ni e mesa ka.

Nyako ma nodonjo do nyaka ber ni yawa. To iwacho ang'o to koro wechegi to ogolo kanyo? Eh? Weche mang'eny mowacho ni ochogo nyisegi. Mano e ura madh nakong'o koth jo Sudan.
Madhni kong'o.
Nitakufa uhani, nitakufa bure, juu yako mwanama